Sera ta' tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil Sister Ramona Privitelli. Sister Ramona għamlet il-professjoni perpetwa mas-sorijiet tal-karità ftit tal-ġimgħat ilu. Ramona tirrakkonta kif għexet adolexxenza u żgħożija tipika, spiss kont arha tiddeverti ma' sħabha, Ġampula, u ara tikol il-pastizzi għand is-serkin, però minn dejjem b'rieda kbira biex tgħin lil ħaddieħor. Wara esperjenza ta' volontarjat fl-Afrika, Sister Ramona kkonfermat li l-mixja tal-futur tagħha għandha tkun il-mixja reliġjuża. Niltaqgħu ma' Sister Ramona minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese,

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time. Ħa niftaħ il-ġimgħa ma' Sister Ramona Privitelli. Hello Sister Ramona, kif inti? Is-serata t-tajba, grazzi tal-li aċċettajt is-serija tiegħi. Tista' takkomoda ruħek, jiena biex inqajmek naqa' nostalġija ta' żożija. Nickelback.
Daqqajtlek il-Nickelback.
Biex żgur nibdew b'burdata tajba. Tradizzjoni ta' Prime Time hija li dejjem nirreġistra l-mistednin. Tajjeb.
Isem u kunjom?
Ramona Privitelli.
Ramona Privitelli. Data ta' twelid? 2 ta' Ġunju ta' 1985. Ih, mela ta' mpari. Naqri xi jaħ minnek jien. Imma ma nidħlux fid-dettall ta' dak. Fejn int imwielda? Jiena
trabbejt Ħal Tarxien. Ħal Tarxien.
M'għamda l-Birgu, importanti li nsemmiha. Ġirbija, mela ħa nniżżel ukoll jiena, tajjeb. Residenti? Il-Gudja.
Il-Gudja.
Professjoni. Infermiera.
Infermiera.
Sister Ramona, llum għall-programm Prime Time ħa nużaw dak l-apparat teknoloġiku ħafna li nużawh hekk kultant meta jkolli mistiedna speċjali ħafna nużaw dan l-apparat. Dak imqabbad mal-iscreens tagħna u kull darba li tagħfas buttuna ħa jitlaq filmat li dal-filmat ħa jtellgħalna kliem. Kliem li għandhom ħafna tifsira għalik Però ladarba naraw il-kelma mbagħad nixtieqek li tikkummentali u tirrakkuntali. Tajjeb. Nagħfsu l-ewwel buttuna. Mela, ħa nagħfas tan-nofs. Tan-nofs.
Stazzjoni Roma Termini. Xi tfisser għalik? Tfisser ħafna memorji il għaliex l-ewwel esperjenza tiegħi f'din eh, is-soup kitchen, hemmhekk hemm soup kitchen, mmexxija mill-Caritas, kelli 15-il sena, kont fon for u s-sorijiet eh, kienu organizzaw esperjenza ta' volontarjat. Jina ma morċ għall-esperjenza ta' volontarjat, to be honest, għax taqt insifer l-ewwel darba f'ħajti. Avventura, ma Avventura, ma ma' tfajliet oħra u morna. Imma hemmhekk ta' fifteen ikkonfermajt li jiena nixtieq insir nurse, li bil-professjoni futura tiegħi ħa nixtieq ngħin lil ħaddieħor. Eventually meta għadda ż-żmien, illum soru tal-karità, issa qegħdin intelgħu ż-żgħażagħ fl-istess soup kitchen tal-Caritas biex jagħmlu esperjenza fi żmien in-New Year. Jiġifieri minn hawn u ftit tal-ġranet oħra. Eżatt, eżatt. Sister Ramona, fl-adolexxenza, fiż-żgħożija tiegħek, minn dejjem kont tistaqsi mistoqsija lilek innifsek relatata mal-kuntentizza. Ejwa. Jien dejjem kont ngħid, jien qisu kelli sixteen, jekk fil-ħajja biex tkun kuntent għandekx tiżżewweġ bilfors jew Hemmx toroq oħrajn. Dak iż-żmien kont diġà tħoss li ħa ssir soru jew le? Le, le, le, le, ma.
Just il-mistoqsijiet kelli imma li nsir soru le, ta' sixteen le. Kif tiddeskrivi ż-żgħożija tiegħek? Żgħożija normali, jiġifieri noħroġ ma' sħabi, nistudja, mhux mhux li ma tantx kont inħobb ħafna nistudja jiena, jiġifieri imma kont nistudja. Imma li kien ikun hemm bżonn kont tagħmlu. Eżatt, eżatt. Mhux l-ewwel darba kont mur Ġampula wara s-serkin. Eżatt, eżatt, konna mmorru Ġampula. Relazzjonijiet kellek, Sister Ramona?
Kelli, kelli, ħriq u thanks għar-relazzjonijiet ukoll għenuni biex inkompli nifhem dak li jiena msejħa għalih. Għaliex għalkemm kont kuntenta fir-relazzjonijiet li kelli, għaliex inti meta toħroġ ma' bniedem ikun jogħġbok u anke l-karattru jkun ok. Imma xorta ma kontx inkun komda, kien hemm xi ħaġa li bħal vojt li ma kienx qed jimtela. Tirrakkonta kif fi żmien il-party, fi żmien iż-żgħożija meta kont tmur il-kunvent tas-sorijiet, ma kienx ikollok aptit titlaq. Eżatt, eżatt. Aħna wara l-esperjenza tas-soup kitchen ta' Ruma, bqajna nagħmlu xi, is-sister bqgħet tagħmlilna xi laqgħat u jiena sirt ħbieb ma' xi sorijiet u hekk. Meta mmur, ġifieri ma kontx immur għal meta kont imur just visit, ġifieri ma kienx ikun hemm mumenti ta' talb jew hekk, ma kontx inkun irrid nitlaq. Kien ikun kont inħoss ċerta paċi li ma stajtx niddiskrivih. Kienet xi ħaġa ovvjament ma stajtx nifhem u anke wkoll il-biża' li kont qed qed Ma xtaqtx nara wkoll dil-ħaġa. Kienet tbeżżgħek, il-ħajja ta' Sor kienet tbeżżgħek? Ejwa, għax ma kontx naf, għalkemm kont naf l-istorijiet, imma jien kont nimmaġina li ħa nitlef dak kollu li għandi fil-ħajja tiegħi. Il-familja tiegħek reliġjużi ħafna, Sister Ramona? Fhem, normali, hu familja tradizzjonali, all right, immorru l-Quddies il-Ħadd, għandi l-familja min-naħa tal-papà involuta ħafna fil-festa ta' San Lawrenz. Kemm qegħdin aħwa?
Qegħdin jiena għandi ħija l-kbir u oħti ż-żgħira. Il-mamma qaltli li meta kont żgħira inti fejn kont tpoġġik kont toqgħod. Iva vera.
Kont kwieta ħafna.
Kont kwieta, kont kwieta.
Oħti l-kuntrarju tiegħi għax hi ntwieldet hi masru trabil imma jiena l-mami tirrakkonta li meta kont aw kont norqod meta kont baby kienet tiġi tara biex tara għadnix ħajja għax ma kontx inqum. Tħoss in-nifs. Ma kontx inqum.
Whether fried, baked or grilled, Fjordivita bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. If it's bacon, it's Fjordivita. Sissa Ramona, wasal il-ħin biex nafsu buttun oħra. Mela, ħa nagħfas l-ewwel waħda.
Afrika. Inti mort l-Afrika? Iwa, mort, mort l-Etjopja. Volontarjat?
Volontarjat, il għaliex fit-2011 ħassejt sejħa kbira ġo fija li għandi nagħmel esperjenza qawwija ta' volontarjat. Lil ta' darb tgħid iddejjaqt tgħidilhom. Ijwa.
Għaliex kont naf li ħa jinkwetaw u jiena bdejt infittex. Kienu jinkwetaw għax l-Afrika għax il-bogħod. Eżatt. U jien biex ma nġegħlhomx jinkwetaw kont qed infittex post li mhux l-Afrika. Imma l-Mulej riedni l-Afrika, riedni l-Etjopja għax ma sibt imkien iktar. Mortu grupp żgħażagħ? Morna konna grupp ta' għaxra. Morna għand is-Sorita Madre Teresa, tlajna mal-Patri Ġiżwiti. Morna għand is-Sorita Madre Teresa ngħinu fil-clinic tagħhom hemmhekk. Prattikament huma jilqgħu nies li jkunu qegħdin imutu, flok imutu barra, imutu b'dinjità ġewwa. Hemm min jifriq ukoll, le? Kif wasaltu, iddeskrivewlkom u tawkom l-istruzzjonijiet x'se sservu għall-breakfast l-għada. Ma stajtx taqaf tibki. Kienet iebsa.
Il-Father qalilna li ħa nservu it-tilqit tal-ikel tal-ajruplani u dak li anke sa nsemmija jaqbadni jaqbadni ġismi xewk xewk. Ehm u vera kpejt kemm jiena kemm l-oħrajn jiġifieri vera impressjonajt ruħi anki l-għada meta l-ewwel darba Tqabbadni l-bard. qed nagħti qed nagħti da l-ikel li ma letteralment a ġifieri tara jew nofs ħobża letteralment jiġifieri. L-Afrika inti kkonfermajt li trid il-futur tiegħek mixija reliġjuża. U lil fil-fatt lil patri Ġiżwita poġġejtlu domanda diretta. Ekku, ekku. X'saqsejtu? Saqsejtu, imma lili tarani ta' soru għax jiena ma stajtx, ma stajtx nimmaġinani jien kif ħa nkun soru. Imma l-Etjopja hemmhekk tatni risposta il-launch hekk li hemmhekk prattikament jien ma kelli xejn is-securities tiegħi ma kinux miegħi, il-familja tiegħi ma kinitx ma kinux miegħi. Jiena nħobb ħafna t-teknoloġija, ġifieri alright kelli l-mobile imma ma kienx jaqbad, jiġifieri qal xejn. U għall-ewwel darba f'ħajti dak il-vojt li kont qed inħoss ġo fija intela'. U għedt, eħe, jiena hekk nixtieq ngħix ħajti, għal ħaddieħor, permezz ta' Alla, flimkien ma' Alla, għaliex aħna kellna mumenti ta' talb. Kif wasalt lura mill-ewwel bdejt dak li jsejaħ il-postundata. Postulandat.
Postulandat, il-kelma teknika ma għedtix tajba. Il-postulandat, x'ikun il-postulandat, Sister Ramon? Mela, postulandat huwa fażi, huwa żmien, tieħu sena bejn wieħed u ieħor, fejn inti tibqa' tmur, jiena fil-każ tiegħi bqajt immur għax-xogħol, bqajt immur l-isptar, imma flok immur id-dar għand il-ġenituri tiegħi kont immur il-kunvent biex nibda nara l-ħajja tal-komunità Toċċa lija. Ovvjament huma hija l-ewwel esperjenza. U flimkien fl-istess ħin ikun hemm mumenti ta' formazzjoni. Tibda ssir taf naqra s-sorijiet tal-karità min huma, ir-relazzjoni ma' Alla. Int għad-dar mill-ewwel għedtilhom kif ġejt mill-Afrika? Kważi, ejwa. Jiena ġejt mill-Etjopja fl-aħħar ta' Awwissu, f'Ottubru għedtilhom għax jiena ħafna drabi. Kif ħaduha tad-dar? Ifhem, ma kinitx faċli għall-bidu għax da l-ebda ġenitur jew aħwa ma jmaġinaw oħthom, almenu tiegħi fil-każ tiegħi, ma mmaġinawniex li jiena ħa nkun soru. Però l-aħwa mill-ewwel tawk is-sapport komplut tagħhom. Iva, le, le, ħuti, ħuti qaluli jekk dak huwa li tixtieq, aħna, aħna dak li nixtiequ għalik. U eventwalment il-ġenituri wkoll. Iva, le, għall-bidu ovvjament ma kinitx faċli imma le, issa llum kuntent illum il-ġurnata ħafna, ħafna happy. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa nkomplu ngħaffsu l-buttuni u rrid nisma' għad-dettalji kollha meta tawk il-libsa l-ewwel darba. Xi ħsibijiet għaddew minn moħħok? Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami.

Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop o pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop o pommi ma', konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Sister Ramona Privitelli ftit tal-ġimgħat ilu għamlet il-professjoni perpetwa mas-Sorijiet tal-Karità. Tkellimna dwar l-adolexxenza tagħha l-ewwel esperjenzi ta' volontarjat, iż-żgħożija tipika tagħha, li mhux l-ewwel darba kienu jarawk ġampula, kif ukoll tkellimna dwar il-fatt li meta kienet l-Afrika Sister Ramona kkonfermat li trid il-futur tagħha futur reliġjuż. Qed nużaw dak l-apparat sofistikat? Liema ħa ngħafsu? L-aħħar waħda, it-tielet. Tlaqna.
James. Meta kont iżgħar dejjem bil-jeans. Dejjem, dejjem, dejjem bil-jeans jiena. Fost il-ġimgħa speċjalment, ma mit-Tnejn sas-Sibt dejjem bil-jeans kont tarani. Meta bdejt il-mixja tiegħek reliġjuża, il-fatt li ma tistax tiqpa' tilbes ħwejjeġ li kull wieħed waħda minna jilbes, però mbagħad ovvjament trid tibda tilbes il-ħwejjeġ reliġjużi, kien Jinkwetak kont taħseb fuqu l-fatt? Meta bdejt in-novizzjat, aħna nibqgħu nilbsu ħwejjeġ normali, imma bid-differenza li nilbsu d-dublett. Ma kontx waħda li tħobbu d-dublett? Le, le, le, ġost is-Sibt filgħaxija kont nilbes id-dublett u daqshekk. Allura dik kien wieħed mill-inkwiet tiegħi, għax kont ngħid, issa jiena kif ħa nidra dad-dublett? Insomma, biex ma nħossnix fidila, xtrajt dbielet biss tal-jeans. Biex almenu qiegħda. Biex inkompli fil-linja tiegħi, inkompli fil-linja tiegħi. Imbagħad meta ovvjament wara n-novizzjat beda joqrob biex ituni l-libsa, ovvjament kien hemm ċerimonja ġewwa Malta, insomma, speċjalment biex nilbes il-velu, U meta tawk il-libsa l-ewwel darba Malta kont jew Ruma? Malta kont.
Wara s-sentejn tan-novizzjat ġejt Malta fu l-21 ta' Settembru ta' 2013 kien hemm quddiesa u tawni l-libsa. Meta lbist il-libsa l-ewwel darba u ħarist fil-mera x'beda għaddej minn rasek? Dakinhar taċ-ċerimonja kienet l-isbaħ mument ta' ħajti, jiġifieri kont qisni l-ġenna. Hemm inti tippruvah qabel ovvjament. Meta meta poġġejt il-velu u ħarist lejn il-mera, l-ewwel persuna li rajt fil-mera kienet ommi. Għax qed min jaf se tgħid, kif tarani bil-velu? Infatti l-familja tiegħi meta rawni bil-libsa ta' soru, għax inti filli toħroġ normali, filli mbagħad tmur fis-sakristija tilbes u toħroġ ta' soru. Bdew jikbu, mhux il-familja tiegħi biss, jiġifieri kulħadd. Eżatt. Ħassejtni stramba ovvjament. Imma mbagħad, aħna, il-fundatriċi tiegħi tgħid, meta l-Mulej jrid xi ħaġa minnek, ħajtik dak kollu li għandu bżonn, li għandek bżonn. U vera, għax meta poġġejtu f'rasi fil-21 ta' Settembru daqslikieku kien għandi dejjem. Sister Ramona, fadlilna ħin biex nagħfsu l-aħħar buttuna. Għandna ċans nagħfsu buttun oħra. Liema ħa tagħfas terġa'? Tan-nofs, għax int tan-nofs, allura ħa nerġa' nagħfas tan-nofs. Fustanija, tlaqna? Ejwa.
Avicii. Il-mużika ta' Avicii ttik burdata tajba. Għaliex togħġbok daqshekk?
Jiena nħobb ħafna l-beat. U l-mużika ta' Avicii, il-beat, il-beat ta' Avicii jogħġobni ħafna. Infatti fil-karozza jekk nisma' xi diska, ngħid li ħa niftħilha naqra. Irrid niftakar li jiena soru issa, eh! Jista' jkun li jekk inkun ħdejk fil-lights u jkun għaddejja xi diska ta' Avicii fuq ir-radio insibek tkanta. Ejwa, eżatt, eżatt. Tintefa' tkanta ma' Avicii. Issa jien biex nara kemm inti fan kbira ta' Avicii, għandi naqgħa quiz żgħir għalik, sfida żgħira. Ħa nsemmek naqra diska ta' Avicii u tridu naraw jekk tarafhiex u forsi jekk tiftakarx x'jisimha wkoll. Nipprova. Tlaqna? Ejja ħa nisimgħu l-ewwel waħda. Ara tlaqna.
Waiting for your love. Dik hi Waiting for your love. Dik kienet l-ewwel waħda. S'issa il-punti kollha ġewwa. Fadlilna tnejn oħra. Ejja ħa naraw it-tieni waħda. Li min? Dejjem ma tistax ma Hey brother. Hey brother, it-tieni waħda nafuha wkoll. It-tielet u l-aħħar waħda.
Proset, najtu kol. Sister Ramona, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa miħaj il-lejla, vera ħad gost nsir nafek iktar, pero s iktar vera ħad kost nisma dwar il-mixja ek religjuza tijak kif kol il-mixja li tant edatejn nis. Zgur li l-mod kif titkellem u l-informazzjoni li jett għadda ħat ispira ħafna zaza barra Sabiex insegwu dak li qiegħda tagħmel inti u jagħmlu ħafna ġid. Grazzi Għandi ħafna. ftit rigali żgħar għalik biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt, grazzi għal Fior di Vita għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' ġobon differenti li fil-kċina żgur ser jgħinek biex tikkrea dawk il-platti interessanti għax tikkombinhom ma' ingredjenti oħra. Biex tagħlaq il-ġurnata, grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni differenti ta' tejiet mill-iktar naturali kif ukoll grazzi għal Nem Nem Candles għalik Għandna xemgħat mill-isbaħ li żgur ser jagħmlu atmosfera mill-isbaħ kemm fil-kamra tiegħek kif ukoll il-kunvent issa li ġej żmien il-Milied. M'hemmx isbaħ milli nkunu f'din l-atmosfera sabiħa hux vera? Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla. Infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina Pro Plan. Għalikom li għandhom klieb u l-qtates id-dar, irridu naraw ritratti tal-kelb jew tal-qattus tagħkom bit-tema tal-Milied. Ibagħtuhomli permezz ta' Facebook jew inkella Instagram u dak ir-ritratt li tibagħtuli grazzi għal Purina jista' joħroġkom rebbieħa. Jien nixtieqlkom il-kumplament tas-serata t-tajba u ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla. Ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u niltaqgħu għada. Għada interessanti ħafna, prime time, titilfuhx. Mhux se niżvelalkom min ser ikun il-mistieden tiegħi, però ngħidilkom biss li huwa importanti ħafna li jsegwuna l-irġiel, it-telespettaturi, Irġiel, issa li wasalna fl-aħħar tax-xahar ta' Novembru, Movember, huwa x-xahar dwar l-għarfien tas-saħħa tal-irġiel, ser ikun iddedikat għalhekk il-programm għal-għada.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
Esprit. Flexisec Gel. St.
Thomas Hospital.
Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba.
Your event made perfect with Camilleri Catering.

Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.